Bryd heno ma, mae Jennifer a Mina uh, yn awyddus i roi blas ac crynodeb o'r gwaith wnaethon ni llynedd ar y cyd yn edrych i fewn i'r sector wlân yma uh, yng Ngwynedd yn benodol, ond wrth gwrs mae'n berthnasol i ardal ehangach, a dyma oedd y brif gafon ni y llynedd i baratoi adroddiad. Ac os, os fydda unrhyw un isio cael copi llawn yr adroddiad, mae modd i chi gysylltu efo Elin a mi wneith Elin e-bostio copi ohono fo i chi. Felly e-bost Elin ydy elin at mentermôn.com a fe wneith i e-bostio copi o'r adroddiad i chi. Felly mae oedd o'n brif eitha cynhwysfawr ac a o rwan tan wyth mae Jen a finna'n mynd i roi chrynodeb i chi. Dwi'n mynd i rannu bach o sleidiau, wedyn mae Jennifer yn mynd i fynd i fwy o fanylder, yn wedig yr ochr technegol o'r adroddiad. A jyst cael look ar y chat i weld os di um, sefydlu'n mynd y fanna. Oes, da iawn, mae bobl yn rhannu gwybodaeth sydd yn braf i weld. Um, felly parhewch i wneud hynny, a wrach nawr ni mynd yn ôl i'r chat. Elin, os ti'n gweld cwestiwn, mae rhywun ar frys eisiau holi, na, a bob cyfri, stopio fi yn, yn lle bynnag ydw i'n ei, mae Jennifer, ond mi fyddwn ni yn hefyd yn clusnodi amser yn y diwedd i gael sgwrs. Felly, um, cyn pasio rhywun i Jennifer, dwi'n mynd i amlygu ambell i uh, gasgliad ac um, pethau wnaethon ni ffeindio'r gwaith ymchwil yma i'r sector wlân, ac mi ddolyn ni ddiolch i'r llu o bobl nath gyfrannu, a dyma detholiad o rhai ohonyn nhw, fel rhan o'r gwaith oedden ni'n cysylltu efo cwmnïau sydd unau'n defnyddio gwlân, crefftwyr, yn ogystal â ffermwyr ac proseswyr ac unrhyw rhan ddeiliad sy'n rhan o'r gadwyn gyflenwi. Um, bydd ni yn cynnal bwriaduron yn bennaf trwy ffonio, ond hefyd mi wnaethon ni gynnal digwyddiad yn y ganolfan ym Morth Madog lle ddoth na ddeugian o bobl at ei gilydd i rannu syniadau a profiadau a dwi wedi ceisio meddwl be 'di'r ffordd ymlaen yn ogystal a cael cyfle i ddysgu bach mwy am y pwnc. A dwi wedi rhoi crynodeb i chi fan 'na rei o'r canfyddiadau pryd o'n i'n holi uh, bobl be oedd yn bwysig iddyn nhw pryd oedden nhw uh, uh, yn chwilio am i bwrcasu uh, uh, gwlân ac yn y blaen, ac i ddefnyddio gwlân, be ddoth yn amlwg iawn, mae'r ansawdd y gwlân oedd y peth pwysicaf un un, ac yn gysylltiedig efo hynny oedd y bryd, achos mae yna cysylltiad anorfod rhwng y bryd ac ansawdd y gwlân. Doedd y tarddiad Cymreig neu hyd oed tarddiad lleol ddim mor bwysig a hynny, er mi fydda fo yn darparu mantais. Felly'r neges amlwg yma ydi fod ni angen, os datblygu rhywbeth, fod angen rhoi'r y pwyslais ar yr ansawdd, yn ogystal ag ansawdd y gwasanaeth hefyd. Mae lot o optimistiaeth, lot o bositifrwydd, lot o angerdd yn y, uh, i'w deimlo yn y bobl fe ni'n siarad â'r cwmnïau. Ac oedd er y du uwch efo'r heriau yn y farchnad ond y pobl yn teimlo fod 'na dal digon o le i obeithio am ddyfodol gwell. A dyma rhai o'r geiriau am y math o ddyfodol yn rhagweld i Gwlân, pryd o'ch chi'n styried y pwysau am deunydd cynaladwy ac yn y blaen. Hefyd ddoth o'n amlwg hefyd yn ystod y gwaith lot o, uh, o, o uh, waith datblygu y gadwyn i wneud efo gwlân. Um, mae yna nifer o bobl yn weithgar, mae wrth gwrs mae gennym ni ffermwyr sydd yn cynnyrchu gwlân, mae gennym ni hefyd um, gymuned brwydfrydig o grefftwyr sy'n defnyddio gwlân i gynnyrchu bob math o gynnyrch gwahanol. Mae gennym ni ddiwydiannau ysgafn um, sydd yn defnyddio gwlân mewn ffyrdd arloesol yn yr ardal hefyd. er efallai dydy, dydy pawb ddim yn siarad efo'i gilydd neu'n ymwybodol ei gilydd. Efallai fod angen herio agweddau ac meddylfryd sydd allan yna, um, ac yn cynnwys, dwi'n cynnwys fi fy hun mae hyn yn sylweddoli pa mor, um, a, pa mor aruthrol o glyfar ydy gwlân fel defnydd Ac efalla dydy, dydy rhai ohono ni sydd yn rhan o'r, or, or broses o gynnyrchu ddim cweit yn sylweddoli ac yn e, efo'r angerdd o ran um, gwachod ar ôl y gwlân, fod yna job o waith i wneud i drio ymgysylltu efo pawb o'r gadwyn. Wrth gwrs, mae yna ddadl i ddeud petai'r farchnad yn gryfach, petai fisa bobl rhoi mwy o sylw, wrth gwrs, i'r, i wlân. Oedd yn amlwg fod gynnon ni stori bendigedig i rannu efo pobl ar farchnad a treftadaeth gry iawn iawn yn yr ardal yma efo gwlân. Felly mae hynny yn cynnig cyfleon marchnata hefyd. Ac yn ola, cyn mi basio i uh, Jennifer, be na trafon ni hefyd yn ystod y gwaith oedd yr adnoddau deallusol sydd yma ar stepan o'n drws ni, mae gynna ni uh, ganolfan profi gwlân ar gyfer hemisffer y gogledd reit yma yng nghanol yr ardal yn stad Cibin, Caernarfon, a mydd rheolwr gyfarwyddwr yr, uh, y cwmni yna'n ymuno fy ni'n y trydydd uh, webinar. Yy ma' gynnon ni hefyd y Ganolfan Biogyfansoddion sydd yn rhan o Brifysgol Bangor ac ma' nhw'n gwneud gwaith arloesol yn yn datblygu gwerth i ddefnyddiau'n cynnwys gwlân. A ma' gynnon ni, wrach ddim cweit yn hollol gywir yng Ngwynedd ond yn agos iawn, y Ganolfan Defnydd yy t- Technoleg Amgen yn Machynlleth sydd yn arloesi o ran defnydd defnyddiau cynaladwy i wlân. Felly ma' gynnon ni hefyd y cyrff yma sy'n bosib ychwanegu gwerth i drio ddod i fyny efo datrisiad amlaen. Felly dyna chi rhyw fath o ragolwg o rei o'r, o'r uchafbwyntiau, a mi fydd Jennifer rwan yn mynd i fanylder pellach am yr adroddiad a'r gwaith nath hi um, y, y, y rhan o hwnnw. A mae'n fraint um, i gyflwyno i chi, Jennifer, Mae hi yn uh, muno fyny o Gwlad yr Haf, fel yn ei sôn yn y cychwyn, ond mae hefyd yn sgola'r Nuffield, ac mi nath Jennifer i adroddiad Nuffield nôl yn 2015, mi oedd Jennifer yn sgola'r 2014 ac yn cyhoeddi ei droddiad ar um, dyfu a marchnata uh, gwlân, ac uh, mae modd lawrlwytho adroddiad uh, Jennifer o'r yr link sydd ar y sleid yn fanna. Felly, um, mae'n bleser uh, bob tro gweithio efo Jennifer, ac uh, rwan mi fyddai'n pasio'r awenau, ac mi fyddai'n ni wrach mynd yn ôl i'r Gymraeg pryd fyddwn ni'n trin a trafod cwestiynau ac ymweliadau. So, a great pleasure to have, to have you join, joining us tonight, Jennifer. Um, so I will continue with the slides and you might have to give me uh, a nod or maybe you'll have to tell me just move because I don't necessarily see everybody, Jennifer.

neu sylwada, da ni yn uh, bang on ar am, yr amserlen, lle mae gennym ni digon amser i gael sgwrs. Ond cofiwch hefyd um, fod y uh, pedwerydd sesiwn yn y gyfres yma, mi fydd hwnnw i gyd ar gyfer um, bawsio syniadau, sylwadau, er mwyn adnabod um, syniadau posib fysa leader yn gallu gefnogi i'w bilota yn y dyfodol. Mae'n cynnwys leader yn Ynys Môn, a leader yng Ngwynedd sef yy pot o arian i ddatblygu yym syniadau arloesol yng nghefn gwlad yy Gwynedd a Môn. Um, diddorol gweld, gweld y chat, mae gennym ni amrywiaeth o bobl ymuno efo ni o Môn, Gwynedd a Thu Hwnt, felly croeso cynnes iawn i bawb. Um, wedyn mae groeso chi roed eich cwestiwn ar y chat, yn eich sylwadau ar y chat, neu os oes modd i chi gael, gael fy sylw fi, mi na i gau, uh, na i fod yn ddistaw ac yn caniatau chi drafod yn uniongyrchol efo Jennifer wrth gwrs. Um, felly mae'n rhaid chi gael, uh, gael fy sylw fi os ydy hynny uh, bosib. Yw sylwi mewn digwyddiad arferol yn, uh, yn gallu cynnig panad i chi fel mae rhaid na chi'n cael panad bach reit neis rwan. Oce, okay, diolch yn fawr i chi myfanwy am ymuno efo ni. Mae myfanwy yn gadael rwan. Uh, a ni, os yna rhyw sylwadau neu rhyw uh, uh, gwestiynau i Jennifer tra mae'n ymuno efo ni uh, heno yma ar, ar y Zoom. Uh, Dwi'n mynd yna rhyw ddistawrwydd bach eitha uh, am eiliad, achos wrach yn caniatau i bobl sgwynnu. Reit, Huw, uh, da chi efo cwestiwn neu, neu sylwad i, i, i Jennifer neu fyna, a wedyn da chi, da chi tynnu mute i ffwr o'ch system chi. Ac i ffwr o chi Huw, diolch yn fawr. Ydych chi'n clywed o'n dach? Yn dan, yn dan. Uh, iawn, dwi'n ymddiheuro Dwi fan hyn ar iPad a wedyn sgynna i ddim dim byd i sgwynio ymlaen felly dwi'n methu cyfrannu uh, fel um, uh, chymod, cwestiynau yn ysgrifenedig. Um, yeah, licio gofyn fyswn i Jen um, pa mor gynaladwy yn ariannol, mae hi'n gweld prosiectau fel Kiwi Scour lle o ystyried bod na, dych chi'n bod, mae yna ddau gwmni um, yn Swydd Efrog hefo darparu, mae gen nhw gyfleusterau sgwrio fannu ac ar hyn o bryd dydy'r um, dydy'r ddau gwaith sgwrio yna yn sicr ddim yn, ddim yn gweithio i'w, um, i'w llawn um, uh, potensial. Dych chi'n bod un lain, dwi'n meddwl, sgen Thomas Chadwick yn gweithio yn Dewsbury ar hyn o bryd. Um, ydy'n gweld pethau unedau bychan fel la yn gynaladwy pryd mae cael um, arbedion maint, economies of scale os liciwch chi, mae hwnna'n ffactor yn anffodus sydd yn codi ben uh, wrth redeg lot o fusnesau heddiw lle yn dydy. Diolch o galon, diolch o galon Huw. Wna i adael i Jen uh, ymateb wrth gwrs, a Jennifer?

dych chi'n bod, uh, efo'r amgylchedd, a mae'n siŵr braidd bod ne lefydd sydd yn sgwrio gwlân a draws y byd lle mae'r uh, lle, lle na dydy'r rheola ddim cweit mor, um, mor llym, ond dwi'n meddwl bod y byd yn ara deg yn dal i fyny hefo'r uh, gofynion mae rhaid um, uh, i fyddhau iddyn nhw. Ond dwi'n meddwl mae'r hyn sgan y diwydiant gwlân fwyau angen ar hyn o bryd ydy rhywbeth sy'n mynd i roi, sy'n mynd i ychwanegu gwerth. Um, Mae yna lot o sôn am gael wneud mwy o ddefnydd o wlân ar gyfer insiwleiddio tai, uh, ac heb amheuaeth, mae angen um, hyrwyddo hynny. Uh, mae yna sôn am felly wneud o falle i ddefnyddio peth o'n o'n fynd i fod yn gompost. Um, mae hynny hefyd yn ychwanegu'r defnydd, ond yn y pen draw, pris isel sydd i gael um, uh, pan mae gwlân yn mynd i'r math yno o ddefnydd. Um, Mae pris gwlân mynydd, fel mae Jen wedi sôn, uh, yn drychinebus o isel ar y funud. Um, ac ywch chi, y farchnad garpedi sydd wedi bod yr hoed y gwerth ychwanegol iddo fo, ac ar hyn o bryd mae'r diwydiant lletygarwch, mae'r holl longau, um, pleser, cruise liners, mae rheina i gyd yn sefyll, um, uh, ac yn sicr um, llefydd fel meusydd awyr, casinos ac yn y blaen, uh, sydd yn defnyddwyr um, contra carpets mawr oherwydd um, y ffwtfol, da ni'n alw fo, ynde? Um, yeah, Mae'n mae gyfnod um, heriol uh, ac a'r gyfyngus dweud y gwir, a, a gyna'n ffodus yn hyn i gyd, um, um, y Covid sydd yn, yn uh, mae'r ffaith wwan bod ni'n mynd i ail gyfnod o lockdown, mae hynna, gyfnod clo lle mae hynna wedyn yn meddwl bod, um, galwn ni ar mater o Saesneg, market recovery yn mynd yn bellach yn dydy, ond uh, dyna'r gwir lle. Um, Ie, uh, diolch. diolch. A diolch i chi, Hyw. A wrach, um, dwi, dwi, gan fod chi ddim mor keyboard ydych chi sôn uh, i deipio, sa chi jyst cystal a, a nodi o lle ydych chi'n siarad heno, a dwi'n dwi iawn i ddweud bod chi'n cynrychioli uh, British Wall? Yndi, a dwi'n siarad heno jyst lawr y ffordd o lle oedd Myfanwy Lloyd Evans oedd efo ni gynharach yn rhyd y maen ger Dolgellau. Um, dwi'n cynrychioli

A diolch galon Huw, a gobeithio bod chi'n gallu ymuno efo ni yn rei o'r gwebinarau eraill hefyd. Um, o, dwi'n gobeithio, dwi'n gobeithio byddai geraint. Ia, diolch yn fawr, achos uh, byrdwn uh, o ran leader a, a garloesi Gwynedd Wledig, arloesi Mond i cynnal sgwrs i weld os ar rhywbeth um, sy'n bosib i wneud i taclo'r uh, uh, heriau yn werthol mae ydych chi'n sôn lle. Ac i ategu be oedd Jen yn sôn efo'r uh, proses gwrio, mi o'dd o yn ran yy eitha blaenllaw yn y briff edry- edrych i fewn i hwnnw ac yn dod i gasgliad yy nath y gwaith fod yy trio sefydlu uned sgwrio yng Ngwynedd neu yn Argos ddim yn gynaladwy am yn ariannol, economaidd nac yn amgylcheddol, yn arbennig tra fod yr opsiwn o gludo'r gwlân yy i fyny i ogledd Lloegr yna lle fo'r ddau gwmni yna ynde. Um, iawn. Os, os ar sylwadau neu cwestiynau gan eraill? Neu os ydych rhywun eisiau postio cwestiwn neu ymholiad ar y chat? Byddwn ni'n annog chi os oes na, achos mae Jen yn uh, yma efo ni. A dos yn fath beth o cwestiwn gwirion, uh, mae bob cwestiwn yna uh, yn dda i'w, i'w atab. Nid ar y stage yma lle da ni chwilio am ddatrysiadau neu syniadau gwreiddiol uh, i, i drio gweld sy'n bosib datblygu gwerth O, ca i, wel, jyst okay. sylw ydy hyn, Geraint. So ni jyst yn licio i'r neges fynd i Jen. Um, Dwi'n meddwl bod i gwybodaeth hi o'r diwydiant gwlân yn drwyadol tu hwnt, felly mae'r ffeithiau ar flaenau bysedd hi a mae'n bleser gwrando arni hi yn, yn rhoi di um, neges drosodd. Champion. Thank you. Diolch i chi Huw. Ia, ond dwi'n cofio dwi'n siŵr oeddech chi draw yn Porthmadog pryd gafon ni'r sesiwn yna llynedd hefyd oeddech. Ia, diolch. Um, cwestiwn gan Melvin. Um, Jen, Jennifer, can you see that, that's just been posted in the chat? Melvin Williams.

lot o ŵyl ar each but together they do they are looking for substantial amount and of high quality wool I think that's something we we uncovered was it Jen um we've got yeah, a question here yeah, from Shoni yeah go on carry on yeah

efallai, wrach lle mwy adnabyddus ydy mae, mae Jennifer efo'i teulu, Andy a'r plant Seth a Kyle, yn byw jes uwch ben y Cheddar Gorge yn Gwlad yr Haf. Um, a dwi wedi bod yn ffodus iawn cael trulio bach amser efo'r teulu uh, yna uh, ar y ffarm yn bendigedig. Mae'n werth mynd yna ac gobeithio pryd fydd pethau'n agor eto, cofiwch um, um, amdan uh, Jennifer Yy Fern Hill Farm ydi'r busnas ac yn cynnig yy lletygarwch bendigedig yy yn fan'na jyst tu allan i Bryste. Yym dwi'n edrych ar y chat eto. Um, Aled, no, diolch Elen, thank you Elen for those comments, thank you Gwen, uh, and then thank you all, Gwen, Sioni, Elen, Sean, uh, Dafydd, Melvin, Nia, Hugh, ac wrth gwrs Elin am groesawu ni, Ddylen ni hefyd diolch o galon i Rhiannon sydd wedi bod yn brysur yn cyfreithu uh, uh, yn ystod y sesiwn. Diolch o galon Rhiannon am wneud y gwaith yn gystal ac yn mor, yn mor rhwydd. Um, Mae'n amlwg wedi gweithio'n gwbl uh, ddiffwdan. Diolch o galon Rhiannon. A wedyn fydd y sesiwn nesaf am 7 o gloch nos lun uh, nesaf um, lle bydd Elfed Jones o Glan Gwynedd a Môn yn ymuno efo ni, a brawd y chwaer, Sarah a Joe o Northumberland, a bydd yn rhannu profiadau nhw yn, yn gwerthu cnu uh, cyfa ar-lein i grefftwyr. Felly ymunwch efo ni am saith y gloch. Mae basio'r awena nôl rwan i Elin sy'n mynd i gloi'n ffurfiol cyn i ni ffarwylio'n gilydd go iawn. Ie, a diolch yn fawr iawn am hynna, a diolch i mond eisiau ategu be oedd gen Geraint i ddeud, really. Um, diolch i bawb am ymuno. Diolch yn fawr iawn i Geraint am arwain, a diolch yn ofnadwy i Jen hefyd am ymuno fy ni. Um, oedd o'n ddifur iawn cael um, gwybod yn union beth sy'n mynd ymlaen, really, a just cael cychwyn y trafodaeth yma i ffwrdd, y ffordd oedden ni eisiau chi. Felly, ia, fatha edo Geraint, um, newch yn siŵr bod chi'n ymuno fan ni os oes nesaf ac yr osnosau sydd i ddod. Gobeithio nhw'n ei weld chi eto. Diolch. Wel fawr, de. Os awch i chi gyd. Os awch.